e don even dey do um YouTube na, make una go follow e YouTube because things wey e dey talk for there e dey make sense. If you dey Africa, you dey Nigeria or you get brother or cousin or uncles wey dey wan japa from Nigeria, dis man channel make una try to dey follow am. Na person wey e dey inside river, na im go tell una say um my people dis river, dis place e deep well well o. If you no sabi swim, no come here o. Dey dat place, Here deep well well you now understand na person wey dey inside the river na go tell una say see as e take deep na I go tell una my people the reason why I bring this video come out this man he dey UK he dey live for UK for long then he say about our country our Nigeria people he love his country he love his people you know no matter what you no fit see your person for street e dey suffer and dis person you know say e dey do well for im country for our Nigeria before e dey pay tax e do e dey do well im children dey go di best school for Nigeria im children dey all of dem dey dey do well imagine you just meet dem under tree dem never eat dem dey look for food person wey dey feed see dis our brother talk now Na wetin I still talk say UK dey make money out of Nigeria. Make una listen again o. Hmm. They will never give you something for free. Those people. I no wan mention because the first video when I do, all those things you dey mention and I no dey blast am, I don notice am. They no blast am o. YouTube dey blast my video as you take dey blast others. Still blast all, all those my video so that may e get to my Nigeria people, my Nigeria people, may e get to them. As Nigeria, wetin I first take talk say UK dey make money from Nigeria. Now now dem don find out say if dem give one person visa for for for Nigeria, then you go pack all your family. Now dem wan still change am again to another method. My people, my country people, my Nigeria people, I know say our country e hard now. I know say things no easy but if you get good job, You dey fit dey feed your family, you dey fit dey feed your children, you dey fit dey in fact you get your own house wey you dey stay, stay there. Nothing like your home, nothing like your country, no be pipu like us wey e japa wit um red eye, no look me sey I dey Europe, den we wen we dey Europe we nor wan tell una wetin we dey pass through, na di picture and di tin na hin una dey see. So far dey Europe, mostly that UK one I see dey go so, Jakpaja say wetin this our own constitutor, he say they go pay money to landlord. He say if they reach the UK, say they go frustrate them. Oyibo man ni, no be this one no be Naija o, Oyibo man abi na Naija person. Oyibo land, they go pay money give them, say they go go give them one kiosk. Family wey dey do well for Naija, ah, e go break heart now. UK dey use us dey make money put for pocket, dem no even care about our our, dem no even care about the human being. E just dey pain me when dis our uncle, no be sey na me but the thing dey, in fact, e break my heart, e dey e dey scatter my bone marrow. e dey infact make una follow dis man make una go watch him video please and please if you wan comot say you wan japa because of children I hear oo but do your investigation Europe e hard abroad hard abroad e say if dem even give visa some work still dey wey dem no go still give you some work dey wey you no fit work You dey see am my pipu and you see sey many home dem dey divorce, dem dey scatter because of de depression. Europe um Europe um dey say dem dey scatter husband and wife wey dey do well for Nigeria wey dem dey love love theirself dey reach UK finish dey go dey scatter dey go divorce. Abeg, e still dey call UK press um UK wetin something something um the Nigeria UK um something something sey make dem look into it, na so I still talk. Me I even say lawyer, doctor um thank God now sey make una settle down watch the video so dat make una know wetin dis our uncle try to talk if you no get youtube please follow am for youtube make if you be person wey wan japa for nigeria you wan japa for any africa country try to dey follow this man he say he dey dey feed nigeria people when he dey come person wey dey do well for him country before my people may i leave the thing dey pain me o the the thing dey because the suffer ah if you don first chop suffer before you dey see your person wey dey do well you wan come chop suffer e dey pay because if if you dey our country sweet oh Nigeria sweet Nigeria is the sweetest country yes if everything dey alright Nigeria is the sweetest country no place like home I will leave una make una watch the man video.

coming from home into di UK and we help pipo wit food, jobs and accommodations, free food, jobs and accommodation and we're helping lots of Nigerians dat are coming to di UK at di moment in Yorkshire, dat is Nigerian student families, Nigerian families and businesses but a lot of Nigerians are leaving Nigerian and dis is a kind of a warning and at di same time an advice, you know. Eh, we have a lot of Nigerian families dat are leaving di country

So, di Nigerian Yorkshire Community Network, our organisation in diaspora in di UK in Leeds, West Yorkshire, we are advising Nigerian families because we realise dat even Nigerian families of five, dey have a job o, dey have a qualification, dey have a good job in Nigeria, dey will apply for student, dat student tier four visa,